Mokwongo, agoyo ne Nyasaye erokamano. Mar ariyo, agoyo ne din ma waleme erokamano maduong' miwuoro. Duong' odog ne Yesu malo manda. Ah, Yesu paki. Achung' mondo atim nende nyamera. Nyingega Elijo Tieno Ngukri, awuod Joshua Ngukri, ajakaka eta. Nyamera monindo ni ok ang'eyo kaka walwang'a gi ngukri nobedo. Kech ngukri onyuomo nyaka krap, walwang'a be onyuomo nyaka krap. Nabedo kodgi piny chieng' mondo kene ginyisa ni mama maduong' machi walwang'a nodhamo ne ngukri yuore nyathi owadgi opatiso malwanda. Koro jogi ne joka ng'at achiel kendo ne giherore. To gima wuoro jo Nyasaye, nyathiwa monindono odhi e polo. Nikech en kata rach kata ber to ok ibi ng'eyo. Mana diri ma Nyasaye mowachonu. Kata nonindo kech, kata ng'ato ochwanye, ok obi nyisi. Chieng' moro kadhi dala ka jaduong' An Jakataya. An owadgi Sefa. Wan wang'eyo ni Sefa. Gima wanyalo wacho ka maduong' ji osewacho ka mang'eny ni en ng'ama muol. Muolo nene mwang'eyo wate nyaka joma tindo. Wan gima watimo ka sani, waake kieka ni nyarwa oyiki maber kawuono. Gima wacho machielo ni jokateka mokumo kati matindo gi madongo an e jakom an mawuoyo kodu. Koro bedu kung'eyo ni nya nya wase yudo ka jogo kwa kisa ni bigo kwa kiiko maber.

An owadgi Sheba. Agoyo ne kanisa ni erokamano kuom tich matek ma utiyo mi ukowo nyamera ni mondo odhi wuoth. Achako agone Koja mowadwa erokamano Weuru nyamera ni odhi wuoth. Weche mang'eny mwawacho kagi to mana mag joma odong' ka. To weuru nyamera ni odhi wuoth. Ji adi moyie gi wach mawachono? Wuoth ok riw Ok ine kodhi to wadong', omburu dong' to kodhi odong'. Kodhi wuoth. Pamna uro wachna no atiek atieka. Aonge wach an president mar Kakaika. Nyasaye mondo ogwedhi. kendo e joma kiaya an Margaret Onyango amin kaka eta Seba en nyara Seba nyoka muol kena en kisima ni Seba kodonje piro nikiti wamine neni Seba okodwokore kodwa nyaka koro Seba Seba muol jowadwa kena an kiswa nodonje Opak Yesu Bwana. Haleluya. Amose jolweny ne pak Yesu. Amen. Ema ubiro e, e nyasi mar jalweny. Waber mamor. Opak Yesu. Chunya omiyo nying Jehova Nyasaye maduong' erokamano. E kuom nyare Meresa. Meresa gi kakrawo ka naluongo min-gi ni waya opak Yesu Ruoth. Ma min-gi ema nogama opak Yesu odgi Meresa ema donje. Walona mayuora ema nogola ema nobiro oma dalawa. Ogari ka opak Yesu kadhi e dala mar kakae. Haleluya. Amiyo nying Nyasaye duong'. Nyathini ne nyathi mamuol. Saba ne wachako ne moya guok dini pien nikech en mamuol ok ochwany ng'ato nochalo kaka walwang'a wuon-gi. Opak Yesu Bwana. To Nyasaye ne malich ong'ado ndalo nyara. Opak Yesu. Kadonjo dalagi, ayudo konyuole min gi manyoro. Haleluya. Ni mtoto gini pod tindo tindo wuotho mana duge. Tagoni Nyasaye ne malich ma jang'wono. Erokamano. Kwa oganda mang'eny obiro kawo nyako mane onge muo mane onge dhoge kata roka ok ochwany ng'ato meresa ne ber kata kuom nyasaye ne ber an awuon anend gi maduong' miluongo ni koro mamiyugi e dala ka kod ok ochwanya awito migogo ma migosi manyalo wacho onge kuom nyathi ora kuom nyathi waya to sing'i ni koth Adam. Tagoni wuoda ma wuon keto erokamano gi nyaka rachuonyo nyaka dina otagore gi waygi ka nyithind fedha nitie to ok gidewo min-gi opak Yesu ne gikawo min-gi kaka jasitgi fedha nigi nyithindo madongo dongo to ok nigitueyo min-gi awacho an nyaka krawo

Opak Ruoth. Gima ang'eyo ni Jokristo gi joma nika chalo ni pok uchiemo. En adieri koso miriambo? Chalo ni pok uchiemo. Nikech nonego bed ni ka ng'ato go ni Yesu paki. Tisiro ka ng'ama oyieng'. An gi nyinga iluonga ni Oungi Wasonga Peter. Ajaro mfangano. Maber mfangano no joma tin ong'eye. Mama wa makoro nindo ni ong'eyo mfangano kuma ne nyamin gi othoe. E odwa wan nyithindo adek. An wuoyi kende. Tatuon. Chieng' moro nubi dalawa nune. An athuon kama inena ng'at achiel ni. E buche te mitime gweng' antie. Ang'at adi? Ariwore ka nyuonda. Nikech ang'eyo kuma kiny sida ne aye, ok ang'eyo. Omiyo nyithindo man kagi Ang'e ni samoro iduong' ionge responsibility manyiso ni duong'. An kata nyimine na achwato koa ka chwogi. Kamu neno kani, nyaminwa be ok wuothi. Koseyudo wuoyi odak gi wuoyi. Kech tugo ok adwar. Nikech an mana ng'at adi? Ago mos ne tho mokawo mamawa. Mamawa chieng' moro ok- Kwaya ang'o? Gimoro. Gimoro miyo famili osim ni ok ing'i namba wedeni nikech gimoro. An awuoyo gi mama kendo namiye. Christine nika e Nairobi. Pauline nitie nam kocha. Sama gone sim, adhawo ni in kanye? Bing'e ni mama wuote er Kisii. In kanye? Ni nyathi nyathiwa awuok sani sani. Winjo mbiba an go nikech ang'eyo gima ngima en. Mama otho malit, otho malit koywak to gimoro nitie ka ma ji ok ong'eyo. kuom kijende matindo madongo. Ubed kung'eye kawuono ni jafwang'ano moro nyocha owachonwa e liel. Ubed kung'eye ni sa asaya ma janyuol ni ngima, bed kisiko bute. Sa asaya ma janyuol ni ngima, bed kisiko bute. Inyalo bedo maonge pesa, lakini chunye ni kodi. to tem matek chieng' moro e dalau kata kopo ni watni moro nindo kata mamau to weye ni e gweth ibiro chiemo gi gweth nangi aming'a kata ionge tich atieko tago erokamano kawacho ni nyocho promisa ni obiro lima mufangano kobedo mangima Akwayo ka ne aduto tetete gi jomong'eya temulima mkwangano e eh, temulima anto ng'eya ute ang'e wedena gi te onge makia kata di omiyo ago erokamano nyasaye mondo ogwedhna un thank you jana unadambizikwa mia thuolo mosi sa ubiro

An owadgi wuon nyako matin, an ichuogo e dalano kuom wuone. To atimonu mos ahinya kuom gima otimore. Gini olworoga ji e dhoudi ka dhoudi, but mana kapok otimoreni, inyalo wuoni en mor ka ng'ato. To wan jok moko ma samoro nosenyono tiendegi, wawinjo lit ei chunywa kabisa. Maduong' to akwayo nu ulemni dalani, gima dang' awach mang'eny onge. Nguu wach. Opak Yesu. Jokanisa opakuru Yesu. Kamoro amora ma untiere umor. Ang'eyo ni wabiro e lit, but lit be seche moko ng'ato nyalo biro kata gi ywak. to pok oywak ni design moro mikoma kinyiero koro gigi te gin kumoro achiel lit kod chandruok gi nyiero dang'owa gigi wariw gi kumoro achiel dong' mana adier koro an arwako jodala osiepe wede kod ji te mochopo e die dalani an aneno pogruok mana ikogo wuonwa gi ma ikogo minwa kotiyo gi wi modong' abiro wacho mbele ero uru kamano The first recognition wabiro recognize uh, Oche wa Makakrao. Wabiro recognize uh, Oche wa Makisumo. Wabiro recognize Oche wa Mawasio. Recognize Oche wa Kadika. Wabiro recognize uh, Chief Kargi ariyo te mantie ka, wabiro recognize jotur gi Pauline, wabiro recognize jotur eh, jotur gi eh, eh, jo- jotur gi, eh, Ochola moa eh, Sakwa, moa Rongo, to everybody mobiro ka in achiel kuom wendo Madaraka. Koro we recognize you special. Koro eh, kuma intie bed bed gi kwe. Mar ariyo, abiro wacho ni wan gi kar dhi e nyine matin ni toke kumoro ka, aeto wan gi kumoro man wabile gimoro chien kacha. Kik ng'ato wang' wuogi to wach ni yawa, an to nadhi to aa gi dhoga nono. To mata die, Koro kiyie kopo ni sama wakwayi ni eh, kata eh, ne idhi bathe kanyo kiyie to item atema mapiyo piyo. Otherwise abiro luongo MC Madala iluongo ni Boniface Boniface kantie machiegni Boniface Agwa ne ji duto te mobiro konyowa kwa mamawa ni an machung' kae ni iluonga ni Christine Achieng'. An e nyako kaendi mar adek. Mamoni kada timo nende. Mamoni asethagora godo kendo mamoni aseago mabor. Osebedoga kochandorega gi tuo, otuorega but seche moko odogo dhi maber. Koro kapok adhi mabor, adwa goyo ne ankona nerwa erokamano maduong' ahinya. Osebedoga kochunga kodwa matek e dier dala kaendi kendo en emochaloga kaka janyuolwa manodong' kodwa kaendi. Nera erokamano maduong' kuom bedo kodwa achiel. To gima kwayi, kata bed ni mamawa osetho kamae, to pod bed kodwa kik iwewa. Aparo diere moko kama tuo nerwa ni ema no obedo jakony mara. Adwoko erokamano. Akwayo mana ni mama odhi gi kwe. Wan bende Nyasaye obed kodwa, umed lemonwa. Ero uru kamano. Kristo okwe kendo. An iluonga ni Lavenda Kiyo. An e nyako matin ka machon. Akwayo ni mondo wang' odhi gi kwe. Wan be wadhi. kanisa, wede gi welo kaachiel kod jogweng' mano biro konya kowo mama mosuru ni Nyasaye ber. Gi nyinga iluonga ni Julius Otieno Matengu, An e wuod Meresa Koth matin manodongore dala kae. Eh, mawana mosenindo ne en mawa maonge wach kendo ne ok omak simu ne ng'ato ang'ata. Omiyo kaka noonge wachno e kaka an bende aonge wach wachal kode. Mang'eny manyalo wacho e wiye mosewachi to ok abi nwoyo mane osewachi. Adwa mana kawo thuoloni mondo akwa jo kanisa ni kapok watieko nyasi mar mamawani to ulamnwa mondo kwe odong' e dalawa ka. Mano ema an godo man Nyasaye gwedhu. 25%. Koro okay, babiwuo. Oh, ero biuru te biuru te jo kaku biuru no aneno ku biuru. Ero yes yes. Biuru biuru aneno ka janendi na bende biuru kacha neno nyadendi biya biya mos kinyalo mos. Ngeni pako mar ruadhi bende kuma ruadhi nitie. Kata matego bende pako mar ruadhi ma konindo kaen. Lakini koro gidhi gidhi yueyo kata girom kucho chondo. Odong' mana bier. Wan duto te wan jowuoth. Ne, returu, returu bi wabira bira kaka ubirono. To be ok abi sawu hata kiaga sawo ng'ato. Eh, biro gi kama koro amiu dakika ariyo, tachako gi nyamera mantie bathani, tadhi ir Julius nikech polis polino ng'e gima dhi mbele. Chung' kanyo inang' nan ma koro pangi. Eh, wadwa dhi adhiya kaka wadhi ni kech wadwa ni watiek wechegi mapiyo piyo. Wan gi welo koth be walaworego ji dhi mabor. Yes, wan nyaka gi jok ma noidho ndege. Wadwa ni gidog e ndege, ok ndege mitong'o ndege ma gino ni. Eh, yes. Erokamano. Ok ubi. Aya, kapo ni kapur gibiro, abiro chako gi omera matin kaendi mondo wach achiel ariyo adek. Kamano kapo Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena.

Anya Ndhiwa Kaguria. Koro an e chi wuoyi mar ariyo. Kennedy, an chi wuoyi, an chi Kennedy matek. Koro adwa mana ni chuny madhe madhe oti gi kwe. Ako ne jo mobiro konyowa kuom madhe erokamano. Plus TikTok family.

Ago ni Nyasaye erokamano ma noseko odiechieng' ma kawuononi momiyo wachokore ka kaka wachokoreni. Ne josakwa man e kiwanja pok nayudo thuolo mar mosou, kwanauru kama. Erouru kamano. Kabiro rawe nend dawa Ka wawe en dawa, abiro wuoyo kaka chi wuoyi maduong' kaka jo kanisa dwarono. Ee, dawa wan ema ne wan go dala ka nyaka sama tuo nochake. Dawa kochako tuo, nyoso tuo matin matin. To noduogo bedo matek ma nogole kama otere Kisii. Obedo Kisii jumbe adek. Nodhi maber, to chak ogole oduogo dala kalo odhi kaka echa. Koro bang'e nobedo bedo kono, to noduogo chak otamore, mogochonwa ka moluongowa mwadhi kaka echa. To ka nwadhi kaka echa, to ng'isowa nodwa nodhi e osiptal. Ne wan gi wuon dichiel, to nwadhitore gi jomamoko gide. nwadhi wagole mwatere osiptal district ka nwatere jogo noneno ni mondo oadmite obedo osiptal juma mokwongo ochako obedo osiptal juma mar ariyo ema tuo ne chak duogo ne ma koro ne bedo kaka koro nobedo aonge wach mang'eny mabiro wacho e wi madhe Asedak dalane ka higni apar gadek. An gi nyithindo ang'wen e dier dalane ka. Dawa nyocha en ng'ama ohero kuwe. Kendo an kata koro nobedo kaka nobedono, ok wadwokore kode. Agone Nyasaye erokamano. Takwayo ne weyni na ne kajiwo cha Wariwre uru mondo wabed gi mor achiel, mondo wachung dala nyaka kaeta gi mosenindo kwarwa. An kanyisou weyina, abiro dalau kaka an be an gi jonyuolna te. Ayiko babawa 2015 waike kwarwa, kata chak gi 2020 ayiko mamawa. Koro an sani un be koro uiko mamau uiko babau. wabedo kit machalre. To akwayo gi muolo gi ng'wono gi hera mar Nyasaye, wabeduru gi mor achiel, ung'e pek ma dalani nigo. Wabeduru gi mor achiel mondo ugo tienda lo, nikech an ma koro adong' ka, mondo abed gi teko gi mijing'o mar chungo dalauni. An kanyisou, anaiko mamana, un e bereberu biro biro kata uyuda. Anaiko mamana, tamanyo kifunde, adogo go dhoudi. Un ubiko, to uyuda, beduru gi kwe gi hera. To wabeduru gimoro achiel mondo wachung dala kama tengo ka. Mondo Nyasaye motelne dalani, Ung'e kaka koro wan, to kok wabedo gimoro achiel ni pogruok moro bedo, ne weynina. Gima duong' moloyo kata gima rach moloyo, wagog ni joketho dala. Takwayo wagogni, akwa Kristi, takwa Lavenda, takwa Colin. Miya uru kwe, mondo adane dala uka gi mor. Made nyoso miya kwe ma jok maduokorego, nyaka koro nosomo diendo. Koro keluru kwe e dalani. Be ung'eyo mana dalani mok nukia? To be oyuda kendo litna? Matek ka ne yuda to ne yuda gi dawani. Kendo nabedo mach jachir malich. To sani ochoma kenda. Koro kok ujiwa to akia kaka biro bedo. Dawa oweya ka gi nyiri ariyo ma wendo. Oweya gi nyakoni to oweya gi ma. Gin welo mapok nobedo dala ka. To koro kuom wuono mar Nyasaye oseweya kodgi. Chuno mana ni nyaka gi kaka gibedo. Moloyo to ma wabro bedo go e dala ka. Akwa Juli. Wabed gi kwe, wabed gi hera. Mondo wayud kaka wabed e dala ka gi kwe. Agonu erokamano jogo duto te mano biro konya kodawa. Dawa obed gi kwe. Ero uru kamano. Kapok awacho mang'eny, adwa ni mondo akwong arwaki e wenda. An gi kachwoge mane oluwo bang'a. Wuon Konye, chunge malo gi jogeni mondo ong'eu.

kod anyuola mowito ringre mar nyarombogi amoso uno kweuru an machung' kani iluonga ni francis kwawe dawa awudi saka dawa ajakadema e dala mar got kachola koro kanyo nyama yula ne owito mamane ne wakawo jikumi mondo mi wachopie kawo kamano to mago romu e nying ruoth yesu an kago mere maduong' Amosi jokruok nokwe uru. Atimo erokamano ne Jehova Nyasaye momiyo wachopo ka. Wan e liet achiel kodu kuyone. Mak mana ni Mane yo wuego Misri, waneno wang' gi wang'. Ura kuya, ura kuya mos. Mane yo wan gi wawuego Misri, yupo waneno wang' gi wang'. Sim nyalo keto wuoyo machiegni ka jomoseng'eyo. Kuom mano, Kuomos ahinya. To en ikochomo wate, wabedo mana gi thuolo ka goyo kanye Kristo ochomoji. Ero kamano gi manok. Kuom nying an Moses Ige, Ogul Kadem. Ero kamano. Ang'e ni ji nyalo dhier nono ni ere gimomiyo wuon parwa nowacho ni madhe ni ka giwuoyo godo e simu kaluwore gi higni masetieko ka adichuo. An atedo kamreri to jaoda notho alufu ariyo gang'wen. Muda moweyago sani apa ni kata donyombo to dog jobed nosenyombo. Koro mano wuon parwa manodonjo e chachne. Nyaka nwayudre kode, wan kode higni ang'wen. To notemo ni kata tek nade, nyaka nuchopi, nikech en ema ne en e lo jaduong'na mane osenindo. Koro kata kowacho ni ne giwuoyo mana simu chano to nochano nobiro neno madhe kendo ne giwuoyo gi madhe gimoro amora madhe nyalo dwaro noorone. To nikech kuom chal mok nyal geng' osetimore kamano, koro en kaka en no. Koro an ka gi jokamreri go be wan godo kae. Un dwade, kumoro amora ma untiere, ng'at achiel obi ochung' owuo e lo Ejo kanisa Kuom nyinga iluongo ni Janes Odongo, Jakamri. Koro be ma to yuora na na biro ka mwa kelo gimoro. To winjo ka ng'ato wacho ni pok no musu gi ma. An awuon ma na biro timo ho, amusu gi maro. Winjo maber. Koro gik ma wacho go to be nitie. Jaode wuon to nola. Koro ma mar abiro ka mar ariyo. Mokwongo abiro gi jaode kapok olal. Mar ariyo ochako ura mondo koro abi atim ang'o? Watim ng'eruok, watimo ng'eruok, warwakwa e barwa. Winja maler Jokristo, koro en lu marwa, pod en marwa. Kuru kata pod en kuru, to mano mana ang'o?

Oyo jok ma giyudo bang'e ok chuk likaga kodgi. Wan kaluwore kaka wuon parwa ni oluwo bang'a, oluwo bang'a kaluwore gi hera ma wan godo kode. Koro ka dwa timo nend madhe, madhe kinda kode nong'eyo kata kumoro amora mano nini, madhe wasechandorego kata diere mane babana nitie. wasechandore kode kochako tuo otere kisii ogochna ni tere kisii mondo aor pesa naoro pesa modhigo nyaka kisii madhi nyaka ire kisii kono mwago kode mpaka mwawuoyo kode mokona ni nyathina sani to koro awinjo ka dhi maber mak mana ni agombo dalana mondo adoge dalana takone ni madhigo ko dalani iwinjo kichako maber nie To en mana ni ne rundo koda ni ok anyal dhi dala kaluwore, chuna ni adhi kalo mondo adhi atem bedo dalawa kapod ong'iewona achiel ariyo adek. Nera wagoni erokamano kamigolowa bo kendo ilonwa ji mang'eny ochung' kodwa kumoro amora kata seche ma nyameru osenindoni wan bende wan kodi akwayo nyithindwa madala ka Gibedie jomoko madhi kanisa malemo mong'e wach Nyasaye. Ma wana dhi kanisa uneno kaka dala chalo. Mabe aparo ni thoth welo man ka gin mana mar jo kanisa. Kanyo wagolo madhe Migori, aparo ni joma noneno kwa golo madhe Migori ne nya paro kata ni golo jatelo moro. Onye en mana seba seba moro manyocha ji nene ndara kani. maonge ng'ama ni ong'e ni macha ne madhi. Ago erokamano ne jo kanisa, meduru bedo gi chunyno ero. Koro nakwayo nyithindwa madala ka waga. Akwayi ni bedie koro kaka ng'ama ng'ongo madhi osenindo, in ma sani kwabiro ka to wabiro donjo kuomi. Madhe sani koro onge. Bede kodwa gi chuny moro ma kata kendo bed ni nitie chuny moro chien kucho mane in godo kodwa.

ma nyocha onge wach gi ng'ato, bedo ni berne rachne nyocha ok inyal ng'eyo. An mama ka nyocha owaka nera ka koro gol itero district to gochna ni madhe itero district. Wakonogi ni terwa tera to wa- watudore gi nyaminwa machiegni ma ero tudore godo. To kona ni madhe watero osuptal, akono nadhi watero osuptal. Koro seche mane watero osuptal no, nokonowa ni ok onyal wuok odhi osuptal ni nera nyalo dhawo ni samoro joge ne oriembe dalane kanyo momiyo wuok odhi osuptal. Nowakone ni "Ai, ok wadich mana gi ngimani to nera bodich mana gi ngimani, nera ok nyal dhawo. Nera be kane obiro oyudo ka watere osuptal to nwaparo ni remo onge nikech en be noparo ni onge remo. To ka nopime gi jo osuptal ok nwaneno ka omede remo ne giwacho ni en gi remo. To no chunye pod ne tek atek okuna ni okunyal kuna ni nyathina orna pesa mondo onyiewna godo yadh remo naoro ne waga pesa monyiewne yadh remo. Koro kotieko ndalo adek to ikona ni owinjo bed ni madhe dwaro ng'ama owinjo bed onyalo bedogo. Tagocho ne chi owadwa ni takone ni min Shell wuona gi chia Juli kopo ni en gi thuolo nikech ok anyal bedo e osuptal to kidhi dwar gimoro to dhi kosore to seche go adhi e osuptal to madhe bende tuo. Anyalo bedo kaka amanyo pesa ang'iyo achiel ariyo adek koro pesa midwaro anyalo oro. Chi ajuli nodhi obedo e osuptal, odhi gotieno odhi onindo gi madhe to gokinyi oduogo odhi godhiambo to kinyi oduogo. Odhi odhi kamano kona ni omiyi madhe discharge. Takonoga ni aa, weye ane mondo wamany pesa mondo wagol madhe. Chieng' mane onindo ni nayudo pesa ni wadhi golo madhe, to chi owadwa gochona Ne odhi ir madhe, oyudo ka madhe koro ok nyal. Ka nabiro ayudo ka madhe ok nyal adieri ma koro meru ok nyal wuoyo koda. Mogik otho ka wan kode, kotere mchari. Koro nakwayo ni madhe kumoro amora minide merwa. Gwedhnwa dalawa ni endi mondo wane kaka wanyalo chung' motegno kaka nyothi chung' kodwa motegno. Ero uru kamano aonge mang'eny. Seche ma ng'ato osetho, to kila ng'ato dwaro mana ni mondo omi oberre. Koro ji wuoyo, ng'ane ne ber, ng'ane ne ber, ng'ane ne ber. Mano emomiyo iwacho ni kata kopo ni ng'ato notho gi gopi, tiwene odhigo. Donge mano adier? Nyaka kera to kadieri mar Nyasaye. An anyisi an nyaka nyuola, mamani ok okawo kata boka ok chwadago. An ok aneno, kata nyithindegi kochakore gomera maduong'. Koro Adwa wuoyo mondo machuok sana nok awach weche mang'eny. Tawe ni omera nikech kaluwore gi time. Osetim neno. Abiro wacho ariyo adek lakini nawuotho gosiepena ma nyaka to kata ukwera kata dhano wuokwewa kode gi e pap ka to nyaka gimos ji. Jogo chung' koda e dakika mogik mano ok a expect ni an gi osiepe machalo kama. gin osiepe miluongo ni family tiktok ma seche moko iyudo kata ka janyuol wacho ni in be tiktok itimo ang'o e tiktok weche chonde iyudo ka ji moko time ji miele ji timo nade nade ma be ginya ketho bende nyithindo kok utang' an mago noduogo chung' koda kotena gi wuonwa ni an ok abi luonge ni nera nikech sani koro wuona onge ne gin ariyo to Ne gis- koro gisedhi to ko- kopogore gi wuona wuona kik ne oyaw ma wacho marach an gi wuonna mowete gi wuonna ma ma ma bathe but amiyo gi luor nikech gin be gichung' koda but wuonwa moro nitie e ng'eya ka ma jadolo no Hmm. ok abi nuoyo jo tiktok family osiepena biuru Kochakore gi ma, iluonge ni Ajwang' Junior Jalendo, in awe thuolo ni mondo mi irwak jogo. Mana mapiyo piyo. Ah, ne kanisa maler, owede, anyuola kod osiepe amosu gi mirembe. Mirembe go sana. Mirembe kendo. Gi nyinga an Ajwang' Junior, Department mar Fwambo kod Keyo e lainogo mar uh, TikTok. Romni ang'eyo kata bende ok ang'eyo kong'eyo nyinge no endi ka ayudo kiluonge ni Ken to wan wang'eye kaka Romni ma bende wasebedo kwang'eyo kuom thuolo moloyo higa achiel kendo wabiro kaendi kaka family akwayo ni mondo obi mbele kaendi mondo watimnegi introduction matin kasto bende watiek mapiyo wawene jo Nyasaye oko ringre. Mana mapiyo piyo ahinya, ah, ibiro nyiso gi nyingu eh, gi bende kaka iluongi e TikTok kata channel. Ne jodolo mosou nokweu. Okweuru kendo. An iluonga ni Morina Wuor, anya Kisumo. Ken en osiepwa e TikTok. Koro wan family TikTok. Wan jo TikTok family. Ken literally osiepwa lakini kaw mana chunyi. Wan kod. Amoso wede, welo, kod osiepe ni okweuru. Gi nyinga iluonga ni Beth Yusuf, Mane nying maluongorago e TikTok, anya suba. Romni osiepwa Kennedy, nyinge miluongaga e TikTok en Romni. Wagoni pole. Ma e yo kuma mama oluwonie kuma wan bende wabro dhiye. Ero uru kamano. Amoso ji duto nokwe uru, okwe kendo. An machung' e mbele uka niluonga ni Millicent Gaga, anyar Karachuonyo Kanipir. An kabiro kae, abiro nikech osiepwa maromni, wan family. Nyinga mar TikTok aluongora ni Gaga Saint. Koro romni gima nyalo nyisi atimo mos sana kuom wito mamau. Ok iwite, ok otho, onindo. Koro wan wabro mana medo lemoni. Wanyalo miyi pesa lakini ok nyal golo nini eh, lit ma in go e chunyi. Koro wabro mana medo lem, lemoni. Joma ni kaendi bende uketgi e lamo. Mano kende ma ginid kasani. Ero uru kamano. Nyasaye ber seche duto. An iluonga ni Amata Christine, anyal kata chuonyo kauma. To maduong' atimo mos ne jodalani kuom wito achiel kuomgi ma gihero sana. Pole Rumi. Amoso chokruok ni ok an iluonga ni Helen Nadida. Mimi en kaka owadwa. Opira ka tin ka an kod wadak Mombasa. Koro an gima anyalo wacho onge. Kata kane mama onindo kane ogochona monyisa ni magi nonindo, sijawahi amini mbaka duong'. Manyalo wacho ni wan kode kanyakla. Okweuru. An gi nyinge luonga ni Ukol Channel. Uh, wuod Aseboko Kisee. Anto kendo ok an kuom the TikTok family but I'm a good colleague of Ken. And uh, Ken, we are very sorry. We come here to mourn with you and uh, we are in this together. Thank you. Rembe uru joka Yesu. Ukwe. Erukamano an Jerry Ojala, ajako chia Ulaya. En to nang'eyo higni mang'eny to since to eight nyaka kawuono. Kuom mos ahinya ne jodalani kuom lit monwang'o. Nyasaye keto gi wecho makende sama piny tek kawuono. Mar ariyo ne mano ne jodolo, awinjo ko ji te wacho ni madhi dhi e polo. Wang'ayoni ni kanya mupimna. Ere jari mana dhi e polo ka? Uno kuna dhi e polo dani? To kuting' badu malo. Ero kamano Nyasaye ogwedhu. Ah, mrembe uru. Mrembe uru. Ya pok wachiemo kose nang'o? Ati ing'e ni anyalego. Koro kachun kati iluonga ni Morin Achieng' Mujema, anyaka nyi mek modak Obambo. Jomoko nowacho ni an Okuyu. Anyaluo gi tiende kendo nyalego. Ah, kaka ne giora ne wabiro kae ne wang'eny jomoko nonindo gotieno jomoko nose a nikech nitie kuonde ma wadhi Koro an a Nairobi malangwa ma Nairobi gi jo Kisumu. To gima ne ng'ato owacho kae no osiep loyo mwandu. Ng'ato ber gosiepne. Anyuola ok kony kata an anyuola nakia kuma ibiro yika nikech akiagi. Lakini osiep en gima ber. Kane romni obiro to wacho ni mama tuo. to nwang'e ni mama notuo mokwongo to bang' ndalo ariyo kadhi Mombasa mama osenindo donge ne onge osiep romni gi ng'ama odak kodi maber ng'ato kodak kodi maber an mondi atwine karwako mask an gi homa ng'ama odak kodi maber emidhi ire Matiende ni min romni monindoni odak gi ji maber donge? To romni be idak kodwa maber. Emomiyo sani neno gimiluongo ni TikTok en niya, sani neno simu maracharno. Jogo te nitie karibu ji mia ariyo mochung' to ng'iyowa. kata ji alufu achiel nikech giorowa kae mondo wachung' gi romni nikech samoro amora ma gimoro otimre ochung' kodwa wan ok warom ni ee en chama aa wan waromo kanyo kanye mwamiele kanye miyalie kanye miyanyie kanye mitudhi katedo iweyi mana kanyo iwinjo osiep en gima ber osiep le awuok alego Migori ka biro ga mana nikech jagor moro tho. Omiyo nyis nyithiu. Giwacho ni jogor waricho adarach. Lakini magi osiepena. Magi miboneno ka an anindo. Wabeduru ni nyithiwa man oko. Loseuru osiepe. Kionge osiep to ng'awa dewi be onge nikech anyuola be tinde ni kituo gimogolo onge to thoe thoe mondo ing'e ni mama mane owacho ni oonge oduma cha oduma odhi golo oganda odhi golo kendo mia abich cha be odhi golo chiemo modwa chiemo e liendino To sani kituo ng'ade wi be onge. Onge, kosa rieso. Kosa rieso jodolo. Eh, koro ma matiende niya anta herora anta adhi chiemo kapod angima nikech ji to dwa mielo lienda malich achiemo mana sani mago meka ka hero tamiyi Kahero dok adhi miyi. To adhi keto osiepena maber moloyo ng'ato ang'ata. Emomiyo osiepena mag TikTok berna malich. To osiepena mag jogor mago to namba one. Nikech gin ema ging'e kaka dawadak. To Osiep loyo mwandu koro. Gima adwa wacho ne romni. An alalo minwa sani higni 33 years. wuonwa 20 years ago in gi nyako matin manyoche kikendo be nyako no kende akenda ka waneno to wawacho ni ni mutachana tu to mutachana tu koro ok owachre donge kik idag gi nyar ng'ato gowi ka tek tiwachnwa obudhi teri Dokwa Bogolo, achung' e dhiang'. Awacho koso ok awacho? Ibedo gi nyar ng'ato ogol but why? Mama emotho emomiyo pok iwacho. Wan kotieko, wadwaro ni jis wanyiswa ni we dhiang' adhi miyi achiel. Correct? Nyiswa kur kor gi nyako, wadwa ni nyako nobedi. Matiende ni sama nowacho, abowacho mati Ng'wonna uru. Sama niwacho ni dala, dala na mag loso, donge dhako? Donge mag osedhi? Donge dong' mon ya wiyedi? Koso ok gidong' adek? To moro maduong' cha nowacho nang'o? Uhere, odong' kaka mamau. Ionge mama, ionge baba. Nyako cha akia kata en gi min to en gi wuon. Rang nyakono, mano e jaodi. Mane minu sani. Irite. Nyar ng'ato kik ikaw koa dala gini biro thage e dala uwasayi. Ama mbaye waboya liyo TikTok karwa kacha sang'wen otieno kaka wawacheno. Koro ne nyako mano loso kae mano e jodala an be asiro nyakono. Sami neno ka ng'ato odong' ng'ato achiel i dala in idak Nairobi ok idak dala. Nyakoni odak dala kae, tem iorne skari, tem iwachie ni yawa dweche apar osekalo pok adhi e da- duoga e dala Disemba. Kineno ka ode bende otuch, din ne odno nikech kumidwa dhiye onge, odno emidwa bire. Yorino mano e mamauno, kanyo emidwa donje. Aneno ka in gi nyaka tuda kacha cha, waywe maber nyaka piny ru. Ki nyathi ma wuoyi kionge ot, dhi igede e dalau. An biru alego to yawuoyi ok ged. Gima mor gi koni ni yawuoyi gedo. Od mama Peter, kik iwe chieng' moro ni gimoro ditime ni kaka ineno e maberno, omi bet kanyo nikech kanyo midwa biro donjo. Dala modong' gi nyi chi wuoyi, dala nyaka chung'. Nyaka ochung' nikech nyakocha osewacho ni bede kode machiegni nikech kidonjo titimo ang'o iyudo ka donje an ka dhi dalawa nonge kuma donje nikech minwa notho wuonwa otho owe thuon gorofa kifungu oting'o wadhi twayawo noyieyo go lwenda gang'o gang'o in berber in gi ng'ato osenyisi ni odong' e dala Rit nyakono maber, tirit jaodi. Wasewacho ni nyar ng'ato bok idago gowi. Koro moro be agombo nakwaye kata ka dayude e ng'et na nikod jatoko dalawa. Lakini chuodho, hey, chuodho, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Chuodho adagis no, kind gi ng'at moro ma bende nyalo kawo nyako biliyago machal koda kama. Gole uru report. Pod atoko nyithindo taonge adek. Jo university ariyo gi ja form 3. Aneno ma osenyuoma. Kiyiyo kok. In unyuoma. Ma yo yo yo. Anonge ma osenyuoma. Ah ah. Ani duoka dawa direct. to manyna uru kata ginene yawa moro ka eh? koso kanya ber dongaler ler donge nyako matiyo Nairobi tiyo dijene eh, donge nyiri to Kata magi maneno ka gionge ng'ama nigi ng'ato. Pod gitoko. Ok kamano uru. Koro waduoko ni erokamano jolemo ero uru kamano. An danwa jalejo hata ja Catholic. Kanisa. Romni kanisa. Be ineno kanisa? Kok idwa lemo kodgi, many kanisa ni ileme. Nikech chieng' mitho, ato ka atho, an gi jolejo, in in gi ng'a. Ok ochuno ni nyaka idonj e kanisa tungulu tungulu. Inyalo lemo lakini kik ilem e kanis ng'anene cha. Eh, Ezekiel cha joka. Mano ok wadwa. Donj e Catholic, ama idonj e ne- m- kanisani nikech be aparo ni ok en pile pile ma ji dhi lemo dong'. Sacrifice one day to Ankanto maber dhi kanisa mieli dior chiwo ni kiago Nairobi mondo wabe chieng' moro kobiro ka to waneno ni jokanisa be obiro iki donge baba ago ni mos makende Dake, nadhi ma- koluro mabor makoro joka dhako ma strong. In bende kin ka bed strong kaka en ni sani rwakori ndisori ni ocha